Minasan, konnichiwa, selam aleykum, silav ji we re ji kanala Zimanê Japonî û dersa dudiyê ji beşa şaşê. Dersa borî da me hinek alî bên yan jî bilind û nimiz û jor û jêr û pêşî û şova. Em ê vegerandinê jêr çêkine berî em dersa xwe ya nuh dest pê kin. Navê aliyê rastê bi Japonî çi wî? Mîgî, mîgî lê aliyê çepê çûyî. Hêdarî, hêdarî jor çûyî yan jî bilind, banî, serî. Oê, oê lê jêr çûyî yan jî binî. Şta. Şta. Kacê ez ên ho pisûkî dêr xên me û tu bêj min ka pisûkî li ku de ye sindoqê şo û vayê pêş vayê tê dayê. Mayê. Mayê. Naka. Naka.

û kursî we hê beşa hîragana de ew jî bîye ango îsu. Di ca demê mû bêj pisîk li ser kursiya ka hûn jî qedayîgî pê bifikirin û ez ê vîdeo sê çar saniye ji we re bihêjim me û piştre ez ê bêjme.

Kursiyê. No aha ka vêce we ya giring. No me beyin ho biye amûra xwe xwezaye an guya yek bêj filan kes tiştê giya wi tiştê giya filan kes em nebeqa navê wi û wê tişta wi no pêvatike demê me pirsa ji mara telefona neka sandketî bîra we dê Beşa çarî de he got ez nexeretme. Dersa yekemîn îş cih beşa çarî me got. Teneke san no dê nua ben go wanan dîstka an go jimara telîfona teneke san wa teneke san çi ye? An go no li vidê hat şona a em di em wextê em bijî tenek telîfona filan kes. Mana navo xwe navê telefoni telefone ev çi aye em bi kurdî pê vatike em texine em bêj ya filan kese telefona tanaka san êve bi japonî çi li zêde dikin no piştî tanaka san hat ji ber em bizan ku ev behsa ji mana telefona tanaka san dike ev hemû me beşa çayê de bûye li vê de no şixulî gê wî yê dîtihê karê gê wî yê dîtihê ew jî çi ye Muhu berî aliyê dinivîse. Berî cî anê aliyê dinivîse ji ber em aliyê tiştê û tişta nîzîk yê ku divake. Li vê dê pisûkî li ser kursîye me kursî û cî yê ku divake pê çi pê amûra nû. Kacê em çend peyvî dî jî aliyan bû belî em hinî hevok bûn. Soto

Tonarî ango di mil de tiştekî di milê tişkî de. Tonarî. Çîka ku çîka ku çîka ku ango nêzîk tiştek nêzîkî tişkî. Ayda ayda. Ayda angu nebeq yan jî navber tiştik navbera du tişta dawe mû dibêje ayda. Navê tawîle yan jî mase bi japonî têboro. Têboro. Vê ca emî çawa bêj di milê mase de.

Em ê çawa bê li pişt derge û ew xwe me li pişt yani me derse borî dabê ew jî o şîro hegu bê biya we. Em ê çawa bê ji li pişt derge. Do wano o şîro do wano o şîro il pisîk li pişt derge ê çawa bê gotine.

Kasa wa du wan û donarê dest. Kasa wa du wan û donarê dest. Me bey nuhu de beşa hîregana da kitsi dê. Me got ew pêlav e yan jî dibêjinê sol yan jî pêlav kitsi. Em ê çawa bêj pêlav ne ne beqa masa û kursî dayê.

Dest ev dawiya hevûka navdêr ya sabit tê. Ev me berî niho ev hem tişt dibêne. Her dem nû berî cî yan jî aliya tê. Nû ayda tê. Hema li hevûka hemiyan jî binhêre nû kengê hatiye nû berî alî yan jî cî tê. Ez ê niho ji te re navê aliyî Bêj me yani yan bi japonî bêj me û ti û du nava yê bi kurdî binivîsme şaşa çi yekî ji wa bi heşt bijêre ka wateyê wa wê gotina ez dibêjî çi ye bi kurdî de ka em dest pêkin. Soto soto.

To narî me got navber yan jî nebeq. Çîka ku çîka ku. Erê çîka ku ango nêzîk. Me got navê mase bi japonî çi ye?